Meda mo nyinaa mo ase ahwɛfoɔ. Ɛnnɛ Miss Kay matena ase na ɔnim sɛ sɛ Miss Kay ba sei deɛ a na kyerɛ sɛ there is a fire on the mountain. Nti yɛnya gye adwane a, nsɛm a nkorɔfoɔ ntumi nka, nsɛm a ɛha nkorɔfoɔ. Wɔn se Miss Kay discuss wei nie hu deɛ ɛrekɔ so. Na wohwɛ me red top yi. Now hwɛ me skirt yi a touch of red nenam a na wahu sɛ it's telling you that I'm on fire because we are in the month of love na yɛ yɛwɔ month of love yi deɛ everything is pertaining to love na ɛnnɛ obi bɛbisa sɛ na Miss Kay ɛhe na ɔte a ɔreyɛ ne dwumadie Miss Kay wɔ Excelsa Lodge Excelsa Lodge ɛwɔ Kumasi Accra highway no so Yɛwɔ Kwamo to be precise. Yɛwɔ capital just behind capital choice aha no yɛwɔ swimming pool yɛwɔ conference centre ɛna yɛwɔ restaurant na numbers to get in touch ɛyɛ zero two zero seven zero seven hundred one seven numbers to get in touch with them ɛyɛ zero two zero seven zero seven hundred one seven na nnɛ me ne abranteɛ animuonyamfoɔ bi na ɛbɛ discuss program yi abranteɛ yi ɔyɛ married man ɛna ɔsan nso yɛ managing director ɛwɔ SK Ameyax enterprise limited na obi bɛ bisa sɛ na SK Ameyax yi ɔyɛ hwan a MSK Ameyax ɔwɔ ha yi a yɛ twa yɛ ho kakra ba yɛ ba a wo bɛ hu no. Meda mo ase bebree atiefoɔ. Y'asan nso akɔ aba. Nti ɛnnɛ mɛma me guest no akɔ aba na y'a start program no ntɛm so ara. Mister Amponsah, me pakyɛ wo akɔ aba? Yeah, me deɛ. Ɛyɛ me dɛ bebree sɛ, sɛnea wo si yɛ busy your tight schedule ne nyinaa akyi no, sɛ me sika nya to yɛn nsa frɛ wo wɔ yɛ show so pɛ, ahokeka soronko a wo nya a wo de ba no, ayɛ a na ɛboro m'adwene ne me nteaseɛ so. But ne nyinaa mu deɛ, me sika me ne me crew bɛka nyinaa ne sɛ yɛda wo ase. Nyame nhyira wo sɛ yɛto yɛn nsa frɛ wo a dasuo mu o, anɔpa o, woba na ne yɛbɛyɛ show. Ɛnnɛ Miss Kay atena ase yi, adeɛ a yɛbɛ discuss ɛyɛ ɔdɔ. Yɛte I'm in love with this person, I love this person, I love Asomasi. Ɔdɔ no koraa no, ɔdɔ no, ɔyɛ nipa, ɔyɛ aboa, sɛbi ɔyɛ hwan a, ɔdɔ no ɛyɛ deɛn?
Me nua, meda ase. Meda ase nso sɛ moto nsa frɛ me na ɛnɛ yɛredi ɔdɔ ho nkɔmmɔ. Nti megye di sɛ ɔdɔ a modɔ me nso nti na woto nsa frɛ me. Sɛ nnipa bebree wɔ abɔnten, yɛka sɛ ɔdɔ, ɔdɔ paa deɛ, anka ne nyinaa no kɛseɛ no gyina Otwadiampo Nyankopɔn. Ɔno na ɛdɔ yɛn a ɔyɛ biribi maa yɛn a condition biara nni ho. Nka yɛka sɛ ɔdɔ a, woyɛ biribiara ma obi anaa wokyerɛ biribiara, woda biribiara adi akyerɛ obi a condition nni ho sɛ woyɛ ade papa bi de ama obi. Obi wɔ hɔ a obetumi ada ade bɔne akyerɛ wo without condition, saa nipa no bi a na so to speak n'adwene nkɔ yie. But obi a ɔyɛ ade papa ama wo anaa ɔreyɛ biribi ama wo a, wɔmfa condition biara nyɛ dɛn? Nto ho. Nti sɛ mete hɔ yi na makɔ baabi na mahyia nkurɔfokuo bi na ebia mehia mmoa bi na wɔn aboa me wɔ aberɛ a wɔn anka sɛ mayɛ ɔbaa yi me ne wɔn nkɔ mpa mu no, ɛyɛ ɔdɔ wahu. Ɛyɛ ɔdɔ. Sɛ nipa no nni dɔ a, one, ebia ɔnnɔ wo sɛ eba ɔ, ɔdɔ nipa. Nti ɔnnim wo koraa mpo na ɛnam sɛ ɔdɔ nipa no, ɔdɔ ma wonya tema de ma obi. Ansa na betumi ayɛ obi adɔeyɛ no, gye sɛ wowɔ tema. Wunni tema a wobɛyɛ den a wonyɛ mma nipa no da. Wowɔ paa nso womfa mma no. Okay.
Na mpakyɛw Adaroma, mepɛ sɛ mibisa biom sɛ, ɛɛm, yɛfrɛ no sɛn? Ɔdɔ no, yɛwɔ mu ahoroɔ bɛɛ sɛ sɛn? Ɔdɔ, ɛna meka sɛ Nyankopɔn de agape love, ɛnde obiara nni asase wei so a obetumi anya saa dɔ no. Nyame, yɛn bɔne mu nyinaa no, ɔyɛ dɛn? Ɔdɔ yɛn. Ɛno yɛ deɛ ɛdi kan. Ɛna deɛ ɛtɔ so biem ɛyɛ emotional type of love me enipa deɛ a yɛyɛ no ɛno no ɛyɛ sɛ me ne wo mmienu romantic asɛ yɛpɛ sɛ yɛka yɛtwe yɛn ho bɛn ho wɔ awareɛ kwan so anaa yɛpɛ sɛ yɛhyehyɛ sɛ yɛbɛ nante meka nanteɛ no a kyerɛ sɛ bia yɛbɛtena ne bia yɛbɛtena sɛ yɛbɛtwe mpena anaa yɛsua yɛn ho yɛnka no saa na yɛde akɔpie awareɛ mu anaa baabi yɛbɛpie deɛ yɛn ani yɛbɛhu wɔ daakye nti ɛno no wɔ hɔ ɛna ɛwɔ sɛ Sympathetic like me wɔ tema ma nipa nti me kyerɛ dɔ ma wɔn sɛdeɛ na meka no sɛ wo wɔ ɔdɔ a wo nhwɛ sɛ nipa wei sɛ papa a mɛyɛ ama no yi ɔbɛtua me so ka daakye wo yɛ ma no sɛ daakye bi ɔkae na ɔtua ɔma ɔtua wo so ka a fine wantua wo so ka nso a ɛhaa nti deɛ mɛtumi aka sɛ mmiɛnsa baako yɛ Nyankopɔn dɔ agape love ɛna deɛ ɔdɔ sɛ emotional kind of love ɛna deɛ ɛtɔ so ne sɛ sympathetic sɛ wobɛnya tema ama wo nua ɛwɔ bere a ne ho akyere no, anaa ne ho ntew no koraa mpo na wowɔ sɛ wode biribi bɛma no. Wode biribi bɛma no. Na mepakyɛw, saa ɔdɔ no a yɛduru secondary school a, seesei a mpo yɛate aba JSS ne primary school, yɛduru secondary school a, yɛhu aberanteɛ bi a, yɛhu no sɛ ne nan yɛ me fɛ, ɔwa. Mmaa no tumi ka sɛ, Ɔyɛ tuntum tenten kɛseɛ, ɔwa nti medɔ no. Barima a ɔgyina so. Saa ɔdɔ no a yɛde describe nkurɔfoɔ no, ɔyɛ ɔdɔ bɛn a? Ɛna meka sɛ ɛhɔ no deɛ ɛduru hɔ deɛ na yɛ sɛ yɛakɔ emotion no mu. Ɛna sɛ nka mɛka paa mɛgyina afidie so aka sɛ sɛ yɛka ɔdɔ paa a ɔdɔ ɔdɔ yɛ adeɛ bi a yɛhwehwɛ no yɛnya nhu no because yɛ emotion yɛyɛ deɛ yɛ express ma yɛ ho no yɛ emotional kind of ɛna nipa nso emotion so no ayɛ sɛ pendulum no ayɛ sɛ watch tete watch wobɛsɛ ne nsa no yɛ tententen nti wɔ hɔ a bɔkosei dɔ bi yɛ bɔkosei Nti edu baabi a nnipa a sɛ woanhu no a wontumi nna no, school time bi a woanhu no a woansua adeɛ koraa, wosua adeɛ koraa ɛnkɔ no, the next moment wɔbɛtena wo nkyɛn na ahunu a na wo bo afu. Saa na emotions no te, emotion no nyɛ stable, ɛtumi bɔ kɔ a, ɛtumi bɔ kɔ a. Ɛsɛ ɛno yɛ infatuation, lust. Yes, Okay.
ɛna ɛyɛ normal sɛ wobɛhu obi na biribi wɔ ne ho na wo admire na ɛno nti ɛma wo, wo, wo, woka wo ho kɔ ne nkyɛn. Sɛ nka wobɛhu sɛ, oh, adeɛ wei a mehu wɔ nnipa asomasi ho nti no, ɛma meka me ho akɔ ne nkyɛn a, ɛno no yɛ kyɛn sɛ ɔbɛka sɛ ɛno nti medɔ no. Okay.
Nti na ɛnsɛ adeɛ wopɛ sɛ wokyerɛ me ne sɛ sɛ me ne wo teɛ yi o me se o me sampɔnsa deɛ ne wie o na ho keka wɔ n'adwuma mu si teɛ no nti m'ani gye ne ho nti mepɛ sɛ me bɛn no ɛno yɛ dan sɛ me feel sɛ ɔyɛ hard worker nti ma fall in love with the person ɛno nyɛ ɔho. Dabi dabi dabi na ɛno ɛno no ɛno ɛba saa pɛ

Fa no sɛ wotoo nsa frɛ ma mebaa wo program yi so. Ebia, ah, mehia biribi wɔ hɔ, me, mahu sɛ wo program yi taa bɛba so a na mɛtumi anya kwan de anya deɛ mepɛ wɔ wo nkyɛn. Na wo nso, nyɛ saa, wo deɛ wopɛ sɛ deɛ ɔme mu no na memmɛhyɛ, enti wo deɛ wowia hɔ, period. Enti ɛno saa wonhu na mepɛ sɛ meyɛ biribiara na nhu a, Asantefoɔ ka asɛm bi sɛ, ɔdɔ ne deɛ ne ho akɔdim. Enti akyire wobɛhu sɛ wodidi no akyi ara no, mekɔyɛ, mekɔyɛ biribi a ɛmfa ho koraa na wo bo afu. Wodidi no so a, wobɛhu sɛ ɔse wanya broken heart. Meanwhile bi koraa nka me nso mennim. Wahu? Enti ɛno deɛ, deɛ mɛmɛka ne sɛ, saa yi no deɛ nka mɛ discourage sɛ wobɛhwɛ biribi wɔ obi ho na ɔsɛ ɛno nti mepɛ nipa no. Always medɔ nipa no. Sɛ nka mɛ woka kyerɛ me sɛ mepɛ no a, ɛno no yɛ kyɛn sɛ wobɛka sɛ wodɔ no. Mepɛ no kyerɛ sɛ biribi wɔ ne mu, saa de no wopɛ saa adeɛ no. Enti sɛ wohwɛ me appearance yi, ɛfiri me tiri so kɔsi me fam, na biribi wɔ mu na ɛyɛ ɔfɛ, na ɛno nti wogyina so bɔ din sɛ wodɔ me, na saa de korɔ nni hɔ a, ɛbɛyɛ dɛn? sɛ ɔdɔ no koo. Miss K nantu katirikatiri Nyankopɔn mfa ngu nkɔ akyirikyirikyirikyirikyiri na biribi asi na wo nan afei yɛtwa wo ha yi afiri hɔ na yɛde biribi afam hɔnom a sɛ na mebɔ wo din bɛ kaa sɛ medɔ wo a n sɛ kɔ. Mepɛ sɛ mebisa wo sɛ, sɛ wodɔ obi a wotumi yɛ no bɔne?
Yɛyɛ nnipa yi deɛ, Bible mu deɛ ɔse ɔdɔ nyɛ bɔne but yɛyɛ nnipa yi deɛ, mɛkyka sɛ aane. Na mmom. sɛ ɔsɛ ɔ realise na ɔka sorry. Obi a ɔdɔ wo na ebetumi ayɛ wo bɔne na waka akyerɛ wo sɛ mepaw kyɛw anaasɛ meyɛ sorry. Saa nipa no. Deɛ nti a mebisa sɛ wodɔ obi a wotumi yɛ no bɔne ne sɛ, sɛ yɛhwɛ yɛ maamenom ne yɛ papanom bi a yɛ a yɛatenatena sɛbe Kumasi fie kakra kyɛ no, wotumi hu sɛ ah berɛ yi ne ne yere deɛ wɔn ahokeka ne the way wɔn si yɛ yi deɛ, berɛ yi deɛ menyini na menya barima bi te sɛ berɛ yi sister yi kunu yi a, nka m'ani bɛgye. A Fofi Antoa Sa wobɛte ase eh Berɛ a nokorɛ ɔwɔ geh hyɛ baabi Wo yam tumi hye wo se ei Berɛ yi na anya ayɛ sei Me frɛɛ sɔfo bi baa me show yi so mmerɛ bi atwam Ɔne me dii nkɔmmɔ ɔse n'adamfo sɔfo bi se na na ɔse ne ne yere teɛ paa but mmerɛyɔ nti no Bɛɛma no tumi ne obi kɔwo wɔ abɔnten Ɛno ɛkyerɛ sɛ wɔnnɔ ne yere no anaa? Oh ɛnyɛ sa but adeɛ baako a ɔse hu sɛ twɛdeɛ hyɛ ntoma mu o. Twɛdeɛ hyɛ ntoma mu. Deɛ ɛsi wɔ dan mu no, nyɛ nea ɛde ba abɔnten. Yɛsere wɔ abɔnten kamakama, baabi a ɛdam no, yɛsu. Ɛnna deɛ ɛtɔ so bio, medɔ me yere no, sɛdeɛ ɔkaa sɛ mmerɛyɛ no. Mmerɛyɛ wɔ hɔ, but ɛno nkyerɛ sɛ yɛ deɛ wopɛ. Ɛnna adeɛ bi wɔ hɔnom a, da biara saa adeɛ wei ara meka. Ɛbaa anaa barima bɛkyi tia, ebia na adwemmɔne ankasa anaasɛ ɔno ankasa ɔsɛe ade no. But ade bi nso wɔ hɔ a, ade bi wɔ hɔ a, ɛpam nipa no de no pue. Ebia wayɛ ho adwuma ara, wontumi ntu aseɛ mfiri ɛɛ wɔn awareɛ nim. Nti saa deɛ ntumi pam no pii. Baa deɛ mɛ mɛhyɛ yɛ yɛ ho yɛ ho nkuran ne sɛ sɛ biribi wɔ hɔ na ɛpam wo pii a bɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛyɛ ho adwuma na atu watu aseɛ. Baa obi kɔ faa ne yere kyene nkyerɛ sɛ ɔnnɔ ne yere no. Me koraa mpo deɛ adeɛ a yɛ a na meka ne sɛ me ɛndɔɔse saa adeɛ no na mmom ɔyɛeɛ koraa a ɔde siee wo no ɛkyerɛ sɛ obu. Sɛ obi aka akyerɛ wo sɛ waka no wɔ akyi sɛ akoa wɔ yɛ akoa anaa wadidi w'atɛn akoa sɛ me. mentumi nka nkyerɛ wo da sɛ ɔyɛ aboa. Ɛkyerɛ sɛ w'adwene asa yi, wontumi nka saa.
Na mepɛ sɛ mebisa sɛ, yɛayɛ nnipa yi a wɔama yɛahu sɛ, sɛ medɔ wo a, nkyerɛ sɛ mentumi nyɛ wo bɔne. Meyɛ nnipa yi deɛ, mɛtumi atia wo naaso, wo nso wobɛtumi ayɛ dɛn? Atia me naaso. But mepɛ sɛ mehu sɛ ɔdɔ. Infatuation ne lust, nsusuiɛ bɛn paa na ɛda saa adeɛ wei mu? Mɛfa no sɛ love and infatuation, what is the main difference between this two? Because seesei ano yi mahu sɛ ɛɛm saa adeɛ no redi nkurɔfoɔ bebree nya. Wobɛte seesei asomasi ne ɔbenten, wɔaware fɛfɛɛfɛ, wedding kɛseɛ, yɛakɔ bia akɔdidi, adeɛ bɛkye nso wɔagyae. Wobɛbɔ ɔbaa no din koraa, bɛrima no asɛ. Wahyia ne tamfo dendeenden. Nti ɛno mebisa no sɛ, ah, na ɛno ɔhyia no, na ɛnyɛ ɔdɔ so na ɔde waree no anaa? Anaasɛ na the person was infatuated with the other person? Deɛ mepɛ sɛ meka, already madi kan aka saa asɛm wei sɛ, yɛn nnipa, obi a w'adeɛ yɛ nhwɛ wɔ obi ho. Mete hɔ, ɛfiri me soro bɛsim fam, mennye nni sɛ ɔbɛpɛ me baabi a, but wobɛhu baabi nso a ɛyɛ wo fɛ. The same thing na wo nso woteɛ. Enti ɛyɛ dɛn ara a meyɛ nipa, mehu biribi a m'ani hu, ɛyɛ fɛ. Enti ɛno wɔ hɔ. Ɛna yɛwɔ obi nso a me mepɛ sɛ sister yi me ne ne da kɛkɛ. Ɛno yɛ last n'asɛm a ɔka no. Mepɛ sɛ me ne ne da. Saa nnipa no yɛ a na wɔn nyɛ real. Wobɛhu sɛ sɛ spending koraa madamfo bi ka kyerɛ me sɛ me sɛ ɔno Ghana tam yɛ osu ɔbaa ka kyerɛ sɛ obegyae na ɔbɛbɔ kaa bi a owiase biara ma gɛɛ no ate ne ho ase ɔte ase a na ɔno aka kyerɛ sɛ magyaa hɔ. Sɛ wahu sɛdeɛ ɔteɛ. Enti saa nnipa saa no so ɔno pɛ sɛ ɔne wo ɛda kɛkɛ a Wɔmfa ho sɛ ɔbɛ spɛndi ne sika wɔ ewiase nyinaa kɔbɔ bosea ka ho, onya nya deɛ onya wie a, ɛno ara na ɔkɔ. Nti those people yɛ a na ɔmo nyɛ real. Enipa a ɔyɛ Ɛnti. real ne sɛ, me mese me pɛ wo, me ni sika, mɛtumi aka akyerɛ sɛ me ni sika. Wo ka kyerɛ me sɛ me ntɔ wei mma wo, mɛ tumi aka sɛ awura me nya nka mɛtɔ ama wo, nanso me ni sika. Saa nipa no mmom na ɛyɛ real person. Obi wɔ hɔ a ɔwɔ bi but ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ɔnni bi, ɔno nso so so so ɛɛ. Ɛno nso ɛyɛ ɔdɔ. Ɛɛha, sɛdeɛ na Wo enipa sɛ no. yɛwɔ yɛ wodi kan ka biribi sɛ, sɛ wo dɔ obi a, Womma no adeɛ koraa, wonnwene ho, ɛnam ɔdɔ a wode ma nnipa. Bɛyɛ wo mmarima bi wɔ hɔ a, ɔso ɔdɔ wo paa, but ɔte sika koraa yɛ adeɛ ama wo a na ɛyɛ no ya. Ɛno ɛyɛ pɛpɛɛ anaasɛ ɛyɛ I don't I don't want to give you. One, pɛpɛɛ ka wɔ hɔ. Ɛna two, wokyerɛ nyinaa wokɔware obi a ɔyɛ analytical a, adeɛ bi a ɔbɛtɔ ama wo na wobɛka sɛ ɔntɔ mma wo biara no, ɔgye sɛ ɔde pɛn to ho. Ɔde pɛn to ho sɛ adeɛ yi ɛbɛboa. Te sɛ wei sei, aduane a mekɔtɔ no wɔ restaurant ama ne boɔ dendeenden yi, yɛbɛtumi anoa bi wɔ fie. But once a while bi, wode nnipa no pie anaa wɔwɔ hɔ na woakɔ na woakɔtɔ aduane de abrɛ nso ɛ, na ɛdeɛ di no agye wo ahome. Ɛyɛ a na ɛyɛ fɛ pa ara. Ɛno no, wo, woahu ne mmɔbɔ sɛ ɔbrɛ. Nti ɛno yɛ ɔdɔ no bi na ayɛ dɛn? Woresu ara kyerɛ no. Nti deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ, saa last no deɛ, ɛno no deɛ biribi na merepɛ nti menyɛ real, mepɛ sɛ me portray sɛ me sei na meteɛ na mede nya deɛ mepɛ na mekɔ. But obi a ɔbaa sɛ oh mepɛ sɛ me medɔ wo, fine mɛhu biribi wɔ wo ho a ɛbɛ attract me ama ma mabɛka akyerɛ wo sɛ mepɛ wo anaasɛ medɔ wo. Na ade no bɔkɔ koraa no ɛyɛ dɛn a still ɛbɛbɔ aba? Sɛdeɛ meka saa sɛ pendulum no, ɛ ɛ ɛ fluctuating, ɛkɔ ha a ɛyɛ dɛn a ɛbɛba ha sei? Enti ɔdɔ no kakra kakra kakra kakra kakra ne yɛkɔ but saa ɔdɔ no ara ankasa the word ɔdɔ no deɛ yɛgu so rehwehwɛ, yɛgu so rehwehwɛ. But sɛ mede m'ano ka kyerɛ wo sɛ Miss Kay, Ebia mepɛ wo. Mepɛ sɛ ebia yɛnante anaa yɛpɛ sɛ yɛware a. Medɔ wo. Daa emotional love no wɔ hɔ. Meyɛ wo bɔne no nkyerɛ sɛ me mennɔ wo bio anaa mempɛ wo bio. The only thing ne sɛ ɛwɔ sɛ me realise ne sɛ ma ma hɛɛte wo. Me hɛɛte wo nso a me hɛɛte me ho. Nti ɛwɔ sɛ mepɔw akyɛm. Ɔse sɛ meka sɛ mendɔ wo na meyɔɔ bɔne a ɛno nkyerɛ sɛ mendɔ wo biom the only thing ne ne sɛ menim sɛ ma hurt wo ɛna me hurt wo nso a ɛwɔ sɛ mepa wakyerɛ wo ɛno wɔ hɔ Mister Amponsah mepɛ sɛ mebisa another question yɛte ɔdɔ ɔdɔ ɔdɔ na mayɛ ɔbaa a masi so yi ɛdeɛn na mɛhu sɛ bɛrima bɛyɛ akyerɛ me a ɛbɛma mahu sɛ bɛrima wei deɛ paa na ɔpɛ me nti ɛwɔ sɛ sɛbi me ne ne tena na yɛbɔ bra.
Mpanimfoɔ koraa ka asɛm bi sɛ nka ware w'adamfo. W'adamfo a wotumi ne no ka sɛ adeɛ wei sei, wonom ne nyinaa me ne wɔ problem. But obi wonya ma emotions no bɛdi kan a, ɛne wei yɛ afa me deɛ no koraa nom ka ho. Me hɔ ɔnom aka ho, wo nso yɛ ho bɛtwa kuro. Ɔho, ba ɛyɛ w'adamfo a motumi move kɔ deɛ ne wɔ hɔnom a, masa adeɛ deɛ aka ni o, yɛ mmienu yɛnkyɛ nom. Ɔho, ti da kind of ayi ne wɔ hɔnom. Enti obi a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ɔpɛ wo na otumi open up kyerɛ wo sɛ me this is my situation na ɔma wohu ne nneɛma mu sɛ wei na meyɛ, sei na meyɛ, ɔmmɛka nkyerɛ wo sɛ ɛɛ meyɛ adwuma magye bi a ɛɛ ten million wɔ abere a ɔgye two million sɛ ɔde bɛ impress wo. So ohu the very day a obehu saa ade no ara ɔsɛ ohu sɛ saa nipa no wɔmfa wo nkosi baabiara. Enti sɛ mehyia obi mayɛ ɔbaa yi na bɛrima no. Ɔnyɛɛ ne masters, ɔse kyinkyin a mayɛ masters. Asɛm a ebia ɛtotoo no wɔ n'abrabɔ mu no, na wadanedane bebree, na still ara nso nneɛma a ɔreyɛ nyinaa kyerɛ sɛ ɔdɔ me. Mefrɛ no a ɔnnie, mepɛ aduane na ɔde aba, mepɛ wei na ɔde aba, biribi a mepɛ biara na ɔde aba. Na wasi so pi sɛ asɛ within three months ne ho repo sɛ ɔbɛware me. Nipa a ɔndɔ wo tumi force wo ware wo saa ama no yɛ yie. Meka kyerɛ wo sɛ obi wɔ hɔnom a

betumi ayɛ. That's the nipa a wohu sɛ botaeɛ nso yɛ dɛn ɛsi n'ani so ba wɔntumi nyaa where with that like the ade korɔ wɔbɛtumi de ayɛ no sika a ɔde bɛyɛ wɔntumi nyae nipa sɛ ɛtumi de suo so wei kyerɛ wo a kyerɛ sɛ ɔbaa with clean conscience yes ne ne intentions is clear ɛnti me deɛ eh, deɛ mɛka ne sɛ we shouldn't uh, be overtaken by those words those sugar coated words ɛne Abodin nkɛseɛnkɛseɛ no, ɛyɛ paa nanso ɛmmoa.
Sɛ we shouldn't be overtaken by those sugar coated words Me papa na ɛyɛ Amsterdam fɔm president Me papa yɛ Ghana ambassador ɛwɔ UK Saa akɛseɛakɛseɛ no Hwɛ na yɛn di akyire Na me san pɔn sa me pakyɛw me last but not the least question a mpɛ sɛ me bisa ne sɛ. Meyɛ ɔbaa a masi so, mepɛ sɛ meware aberanteɛ bi. Na aberanteɛ yi abɛka akyerɛ me sɛ ɔdɔ me. Wama mahu ne intentions, sei na ne salary teɛ, sei na me deɛ teɛ, yɛretu anammɔn. But aberanteɛ yi asɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn, ɔrema me adeɛ a na ɛyɛ ne ya, asɛ ɔnnim giving. Obi a ɔnnim giving no, is it an act of love? Because menim sɛ sɛ wodɔ obi na woreyi adeɛ de ama no a, wonhyɛ da nnwene ho bebree. Ade nso, obi a ɔdɔ wo paa nso nnya adeɛ a ɔbɛkɔ akɔsu ama wo ho abɛyɛ no ahi. Ɔnnya adeɛ a ɔbɛkɔ akɔhyɛ dan mu na wakɔsu. Akyiri koraa deɛ, wo ho yɛ no ahi. Worefrɛ no a, wahu paa baa ɔmfa. Worebɔ no prum wɔ hɔ paa nso ɔnhwee, ɔhu sɛ waa ɔmfii. Because sɛ wayɛ wayɛ wa invest bi wɔ wo ho ama akɔyɛ eh, akɔyɛ ka. Nti wɔn se outside gentility wo dɛn? Home cry. Ɔho. Enti saa nipa no. but the only thing sɛ ɔsɛ ɔma ɔte aseɛ ade korɔ nti a ebi a sɛ giving anaa wohia biribi ɔntumi mfa maa wo for all you know ebi a wiemfoɔ ba ne wɔn nso abɛhyia mo mmienu mo nim mo salary sɛ sei na mo teɛ project bi si mo ani so a wɔpɛ sɛ mo yɛ anaa sɛ wohu biribi saa na sɛ wɔamfa ebi ama wo deɛ a fine so ɔdɔ once a while ɔtɔ ayi chewing gum koraa ma wo a mo ani sɔ. Aw to chewing gum koraa ma wa ma wani nsɔ but Ghana foɔ mɛma no ɛno ara ne sɛ asɛ wɔ hyia wo na wɔ so wɔ pɛ wo no akyɛ ato ebi koraa ndi one month two to three month dabɛ na aba bɛ sra me eb obi wɔ hɔ nso koraa na genuinely na ɔpɛ wo paa o but dabɛ na aba bɛ sra me dabɛ na aba bɛ da me nkyɛn saa nneɛma nneɛma no ɛkyerɛ ɔdɔ anaa because wo pɛ obi ɛyɛ aboterɛ but obi wɔ hyia wo no. Ebia genuinely ɔpɛ wo, ɔdɔ wo, ɔpɛ sɛ ɔne wo tena ase, but kyeɛ ara ne kyeɛ ɔpɛ sɛ ɔne wo da. Ɛno ɛyɛ deɛn a? Sɛ sɛ yɛayɛ ama no abɛyɛ norm. Yɛama no abɛyɛ norm sɛ obi bɛware wo a, gye sɛ ɔde w'akyi aka fam ansa. Na ɛno wohyɛɛ nipa no a, two months wopɛ sɛ ɔne no da. Ɛna adeɛ baako ne sɛ, odwan bi, wonsi nanka ɔnwuiɛ a, anka ɛmfiri n'odwanfunu. Wobɛware me na ɛnyɛ anwaree me a, wopɛ sɛ menyɛ wo yere, wopɛ sɛ me mɛsi wo nneɛma, wopɛ sɛ me mɛ. memɛyɛ iron ne memɛsiesie wo dɛm ne ayi na wasan de baako no aka ho ɛna ɛduru baabi a na ɛma awareɛ ɛyɛ dɛn ɛkyɛ no ah sesei deɛ mehia wɔ ɔbaa yi hɔ nyinaa mensa aka ɔtumi ma me bed so yɛ hye ma me ɔsi me nneɛma ɔnoa aduane ma me nti deɛn nti bio na mensa nkɔha mu sɛ mekɔware no ɛna sesei abɛyɛ order of the day but wa deɛn na ɛbɛyɛ afa ho. Nti mɛtumi aka asi asɛm a woka so sɛ sɛ bɛɛma dɔ wo a ɔnrushe wo sɛ bɛda me nkyɛn bɛda me nkyɛn no. Sɛ bɛɛma dɔ wo na n'adwene sɛ ɔbɛware wo a. Aane, saa ara na Adeɛ, adeɛ yɛ me deɛ aa dɛn na mepere me ho saa? Ɛna adeɛ baako koraa a ɛmma mmaa ne barima nhyiamu ɛnyɛ dɛ ne sɛ Nkrani bɛse wotwa, wotwa le fast na oya. Yɛnyɛ no ntɛntɛm na yɛnkɔ no. Ɛmma no nyɛ kama koraa. Yɛnyɛ no ntɛntɛm na yɛnkɔ nya ba mu pɛ. Obi retwɛn me. mankɔ a yɛbɛbɔ me ne ayi no a. Enti woto wo bo ase, ade no yɛ wo ara wo dea. Menka sɛ kɔ yɛ w'adin kronkron kɔ obiara. Abusua, mokɔ, sɛ mo kɔ hu abusua na moyɛ moyɛ mo adeɛ kakra bi wɔ fie a, ɛyɛ awareɛ. Nyankopɔn agye tom, Ghana nso gye tom. Enti adɛn na yɛretwɛn sɛ ɛbɛyɛ adeɛ kakrakaa, sɛ wɔpɛ nipa no nko ara deɛ a. Hu sɛ ɔyɛ, nti wo ɔbaa no nso wo ne no nka, hu sɛ nipa no wɔ adwene pa. Sɛ nsɛm asa, w'adin kɛseɛ, nka ɛfɛ, ne yɛn ho nso a, yɛnyɛ deɛ ɛho bɛtumi. na afei mensoa me ho nyinaa mmɛtena ofie na me ne wo nyinaa yɛmmɔ bra no. Ɛdu baabi a na yɛrehye a, na yɛyɛ akɔpem. Sɛ yɛrehye bebrebe a, yɛbɛkɔ akɔpem. Wedding kakraka no, ɛtɔ da a, ɛho nhia. Woyɛ deɛ wo ho bɛso. Nteaseɛ, ɔdɔ, ɛno na ɛhia. Na mahyia barima. ɔse ɔdɔ me me so me dɔ no but bɛɛma yi me fa phone a hwan na ɛfrɛ wo me firi adwuma ɛba a adɛn na wo phone two na afei na aba abɛduru fie ɔbɛduru fie three sɛbi me nyusu ka me yusu trɔtrɔ three o'clock afei na wo ba ɛwɛ sɛ nka wo phone two ɛyɛ ɔdɔ mmoroso ana ɛyɛ obsession. Ɛduru baabi a na ɛno no nso. Ɛno nso yɛ ɔdɔ a na ɛyɛ obsession. Over protective.
Wo protect w'aboro so. Bɛduru baabi a na so to speak a na ɛyɛ tan.

na sɛ wodɔ obi a, adɛn na ɛwɔ sɛ wosusu ma no sɛ ne fon so obi bɛfrɛ no abɛyɛ no biribi anaasɛ obi refrɛ no sɛ wɔrefa mu? Like those ayi no is not is is is not good in terms of relationship ne those ayi no. Sɛ wobɛtumi a wrape up with the qualities of love, sɛ wodɔ obi a, ɛdeɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ ma nipa korɔ hu sɛ wodɔ no? Sɛ me mepɛ w'asɛm yi. Sɛ meyɛ me program bi a, mepɛ sɛ wode wo nimdeɛ bɛtaa m'akyi. Mekura biribi, adwuma nko a, wokura biribi na mebisa wo, oh, ɛyi, Mister Amponsah, wei womfa ma me, wotumi de ma me. Enti sɛ mehyia obi wɔ abɔnten na ɔpɛ sɛ, mema, mepɛ sɛ mehu sɛ nipa korɔ dɔ me a, ɛdeɛn na nipa no bɛyɛ a me nso mɛhu sɛ ɔdɔ me? Meda ase, me nuabaa. Adeɛ baako a mɛdi kan aka ne sɛ, sɛ wopɛ sɛ wohu sɛ obi dɔ wo anaasɛ wo nso wohyia obi na wodɔ no, adeɛ bi a bɛyɛ biara fa adwene mu fann yɛ. Ɛnna wopɛ sɛ wohu sɛ obi nso dɔ wo a, Hwɛ hu sɛ adeɛ a ɔde rema wo no condition nna ho. Sɛ condition bɛda ho pɛ, ɛnyɛ ɔdɔ mu na ɔde ama wo bio. Wahu? Sɛ kɔ, biribi sɛ mfa no sɛ, oh, ebi a gye adeɛ wei fa sie, yɛware a ɛde ayɛ wei deɛ a, saa condition no yɛ towards awareɛ. But mede adeɛ wei ma wo, wo ne maa meda deɛ a, sei a, na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔdɔ. Mpakyɛ wote aseɛ? Ne hu obi a n'adwene mu no, n'adwene da hɔ kann sɛ, oh, wobisa no dɛn nti na, oh, wo sɛ wodɔ me, dɛn na apɛ me?

Ewiase ma ɛnnye obiara nni, but ɛnwene bɔne nso ma no. Ɛnnye obiara a ɔwɔ asase so nni, but ɛnwene bɔne nyɛ dɛn? Ɛmma no. Sɛ wonnye wo yere anaa wo kunu nni a, wonkɔfa ne fon sɛ ɔkɔhwɛ so. Wonwene bɔne maa no nso, nti wonkɔfa ne fon sɛ ɔyɛ dɛn? Wokɔhwɛ so. Nti deɛ mepɛ sɛ meka de twa toɔ ne sɛ, Ɛnnye obiara biara wɔ asase so nni, but ɛnwene bɔne nso nyɛ dɛn? Ɛmma no. Ɛba saa sɛ nipa no fom wo a, it's easy for you to forgive the person because sɛ obiara bɛtumi ayɛ bi no, ɔno, ahohyɛsoɔ ne Nyame adom bi nti na bi a ɔnyɛeɛ. Nti sɛ ɔtɔ fam a, wosɔ ne mu ma no sɔre. But ɛnam sɛ ɔgye no di sɛ akoa wei deɛ ɔntumi nyɛ me bɔne da, ɔkɔyɛ a, wa betray wo trust. Nti wobɛhu sɛ ɛno no. and it lead to so many things. Mister Amponsah ka nneɛma bebree akyerɛ yɛ ɔse ewiase no mɛnye obiaa ndi but mɛnye obiaa nso bɔne wanka sɛ wodɔ obi a mɛnye no ndi ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ sɛ wonya saa adeɛ wei de to w'adwene mu a time biaa sɛ obi yɛ wo bɔne a it is easy to forgive the person ɛyɛ so easily sɛ wode bɛkyɛ no but wode hyɛ wɔ mu sɛ ɛm yɛse great expectations ana lead to great disappointment wode hyɛ wɔ mu sɛ ɔbɛnti deɛ ɔntumi nyɛ me bɔne da Ada a ɔde bɛyɛ wɔn ahwehwɛ yi a wobepue ankafo anaasɛ pantan. Meda mo ase bebree. Yɛda yɛn ahwɛfoɔ, yɛn atiefoɔ, wɔn a wɔ keep encouraging words a wɔde ba Miss KTV nyinaa, meda mo ase. Obi bɛbisa sɛ, Miss KTV, me ti, wo ti, me ti yɛ wo fɛ, na wopɛ sɛ wohu nipa ko a ɔyɛ maa me a, mede ne number bɛto screen no ase. But wokɔ Instagram a, she is Sewaa Looks. Yɛfrɛ no Sewa Looks. Ɔna wɔyi saga, ɔna making me up, ɛna ɔyɛɛ me ti maa me. Ɛnnɛ baabi a yɛtenaeɛ a yɛde yɛ program brɛɛ wo yɛ Excelsa Lodge. Ɛwɔ Accra Kumasi High Street no so aa, Kwamo to be precise. Capital Choice, ɛwɔ behind Capital Choice. Their number to get in touch with them ɛyɛ 020 70 700 17, 020. Seven zero seven hundred seventeen meda mo ase bebree sɛ wokɔ YouTube na wo subscribe to Miss Kay TV a bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ subscribe wobɛ like na wa share afei nso sɛ biribi reha wo a woantumi ambisa question while the program was going on a leave your comment in the comment button thank you very much bye bye.